Arwr y nofel yw Gwydion Mac Gideon. Mae'n cael ei eni yn Sir Gaerfyrddin yn diwedd y pumdegau, a mae sgil 'da fe, sgil arbennig, sef medru dweud storis. A mae medru dweud storis yn well nag unrhyw un arall yn y byd, ac os liciwch chi, mae'r nofel wedi oblygiadau y dalent hwnnw. Man cychwyn y nofel oedd darllen David Copperfield gan Charles Dickens, y nofel mwyaf hunangofiannol gan Charles Dickens, a rhaid gweud, yn y llyfr yma, ma' yna bethe hunangofiannol am yn fywyd i. Ac i weud y gwir, y pethe mwyaf rhyfedd yn y nofel yw'r rhai gwir, ond beth fi 'di neud yw cwato nhw drwy bod yn ddychmygus a creu, os licwch chi, fersiynne ffals o beth ddigwyddodd yn 'y mywyd yn hunan, ag wrth gwrs bedyddion hunan fel Gwydion, a ma' hwnna'n rhoi lot o botensial i chi wedyn i ca'l lot o sbri. A ma'r llyfr, os liciwch chi, yn debyg i Ddol Rwsieg. Ma' 'na storis o fewn storis o fewn storis. Ond y peth pwysica yw, wrth gwrs, ma' rhaid i Gwydion gweud storis sydd yn dda iawn. Felly ma' rhaid i fi weud storis sy'n dda iawn. Ac os dw i'n methu, wel wrth gwrs ma'r Dol 'i hunan yn chwalu. Os mae un dylanwad ar y llyfr yma, os mae yna un storïwr sydd yn gefn i'r holl beth, wel, Thomas John Gower yw ei enw fe, yy, na'i enw dat-cu, oedd e'n hen golier, a phan o'n i'n tyfu lan, pob dydd o'n i'n ishte lawr wrth y y glo, yy, wrth y tân glo, a yy dat-cu yn gweud storis am ei fywyd e. Nawr, rhydodd e bant i'r môr pan oedd e'n un a- yy yy bedair ar ddeg. A thu mor bell â Kamchatka yn Siberia, nath e ddychwelyd i Gymru a sefydlu pwll glo un dyn dan aber y Llwchwr. Felly o'dd e'n ddyn arwrol, ond o'dd e'n medru gweud storis ffantastig. A wedyn, rhywle nes mlan yn mywyd, nes i darganfod awdur o'r enw John Updike, a dwi 'di darllen popeth gan John Updike, a beth o'dd John Updike yn rhoi i fi o'dd y ffordd i esbonio yn fywyd i a fel fi'n nabod y byd yy gyda geiriau gwell na'r rhai oedd ar gael i i Thomas John. Yym a felly yn yr un ffordd ag pan oedd yn hat ci yn darllen storis i fi, oedd e'n bwysig, mae wedi dylanwadu arno i a felly yn y pen draw dwi wedi troi mas i fod yn awdur o'r herwydd gyda'n ferched i pob nos y treat mwya yw ishte lawr i ddarllen storis i nhw a Nawr maen nhw'n darllen, a fi'n gwybod taw un o'r pleserau mwya dwi erioed wedi cael yn 'mywyd yw darllen. Chi gll bod mewn... chi chi gll bod yng nghwmni unrhyw awdur yn y byd am bump awr, chwech awr, dewn nhw mewn i ymuno 'da chi yn y gader yy cyfforddus, allen nhw ddod i'r gwely 'da chi, allwch chi gwahodd unrhyw un yn y byd i ddod i'r gwely 'da chi am am wech awr. Os mae awdur yn sgynnu nofel i un darllenydd, wel, fe yw y darllenydd perffeth. Felly, yym, dwi 'di cael lot fawr o bleser o ddarllen yy nofelwyr fel Italo Calvino, yy yy sgwennwyr fel Annie Proulx, Alice Hoffman, yy John Updike yw yr arwr mawr i mi. Felly, be' chi'n gobeithio wneud yw efelychu 'u safone nhw o o ran yy gweud stori. So felly, 'se chi'n edrych ar silff enfawr o lyfre, sy'n cynnwys Annie Proulx, Alice Hoffman, John Updike, Philip Roth, Gabriel Garcia Marquez, Borges yn yr Ariannin ac yn y blaen, a wedyn cywasgu nhw gyd fel un concertina mewn i lyfr, 'na'r llyfr fi'n gobeithio wedi ei sgwennu. Felly, rhyw fath o concertina o o lyfr.